Klut Akountability diýen gurama Türkmenistan, Kleptokratiýa nusgasy diýen derňew işi çap etdi. Biz sizi esasy netijeler bilen tanyşdyrmakçy. Türkmenistan Kleptokratiýa, ogrular häkimligi. Bu ýerde döwlet girdejileri ogurlanýar we prezident Berdimuhamedow dereksiz taslamalara milliardlarça dollar sarp edýär. Şahsyýet kulty ozalky prezident Saparmyrat Nyýazowyňky bilen bäsleşýär we güýçli howpsuzlyk gullugy başgaça pikirlenmäne, söz azatlygyna ýa-da syýasy plýuralizme ýol bermeýär. Ykdysady taýdan bu ýurt dünýäde iň gizlin, ýapyk ýurtlaryň hataryndadyr we prezident Berdimuhamedowyň döwründe has gizlin boldy. Ykdysady ösüş, milli býujet, nebit we gaz girdeýjileri ýa-da walýuta ätiýaçlyklary, ýapyşyklary barada ygtybarly maglumatlar berilmeýär. Halkara maliýe guramalarynyň maglumatlary iki müň on bäşinji ýylda Türkmenistanda takmynan otuz bäş milliard dollar daşary ýurt walýutasynyň bardygyny görkezýär. Ýurduň häzirki ýüzbe-ýüz bolýan agyr ykdysady krizisi bu serişdäniň nädogry ulanylandygyna we ýalňyş dolandyrylandygyna şaýatlyk edýär. Onuň näçe möçberiniň galandygy näbellidir. Türkmenistanyň girdeçidiniň köp bölegi Hytaýa gaz satmaklyga bagly bolup durýar. Ýöne Hytaýyň geljekdäki gaza islegi bilen baglanyşykly meseleler açyklygyna galýar we Türkmenistan öz ykdysadyýetini nebit we gaz eksportyndan daşlaşdyrmasa, ýurt. çuňňur ykdysady howp astynda galar. Türkmenistanyň gaz eksport girdeýjileriniň aglaba bölegi Frankfurtda ýerleşýän Deutsche Bankdaky döwlet hasabyna geçýär. Deutsche Bank dünýädäki iň ýaramaz režimleriň birine hyzmat edýän esasy bankir hökmünde öz iş usullary barada adam hukuklary boýunça we korrupsiýa garşy iş alyp barýan guramalar bilen işleşmekden yzygiderli ýüz öwürdi. Berdimuhamedow töweregindäki nebit-gaz pudagyny üýtgedip, ugleworodlary dolandyrmak we ulanmak boýunça döwlet gullugyny ýatyrdy we alyp barýan işleri, girdeýjileri, çykdaýjylary ýa-da dolandyryş geňeşi barada hiç hili maglumat çap etmeýän NAPEKA atly bölegi milli kompaniýa döretdi. Prezidentiň maşgalasy ýurduň esasy kärhanalaryna gözegçilik edýär. Bu gözegçiligiň başynda prezidentiň bäş uýasy, hususan hem aýal dogany Dür Dynawat, onuň adamsy Annanazar Rejepow we ogullary Şamyrat we Hajymyrat Rejepow dagy durýar. Berdimuhamedowyň ogly Serdar geljekde kakasynyň wezipesini ýerine ýetirmek üçin taýýarlanýar diýip hasaplanýar. Prezidentiň maşgalasyndan başga ýurtda iň güýçli adam Wiktor Hramowdyr. Ol Nyýazow ölenden soň prezidentiň geňeşçisi wezipesini saklap galypdy. Berdimuhamedowyň nebit we gaz meseleleri boýunça geňeşçisi Areti, öňki ady Itera, kompaniýasyna degişli Igor Makarow hem prezidentiň esasy kärdeşi we maliýe işleri boýunça kömekçisi bolup durýar. Korrupsiýanyň we repressiýanyň bu nusgasyna garamazdan, köp kompaniýalar häzire çenli Türkmenistan bilen işleşmäge synanyşýarlar. Köpüsi öňki döwlet işgärlerinden bolan iň azyndan togsan bäş adam daşarky dünýä bilen aragatnaşykdan mahrum edilip, türkmen türmelerinde saklanmagy dowam etdirilýär. Hatda olaryň diridigi ýa-da dünýäden ötendigi barada maglumat hem berilmeýär.